Kei, kei, āe. E te iwi, kua hoki mai rā. Kua hoki mai anō ki te whakarongo i ngā pū kōrero o tēnei ata, ā, a te ata, ā, Heurea, ā rāua ko, ko Tikirau. E, kei runga kē tērā i tana waea e, e. Ā, kei te rīria pea tana wahine. He, he hoihoi, nē. Koinā, tēnā kōrua. Tēnā kōrua kua hoki mai. Nā, pātai anō. E, mō tā tātou hui ki Tuapou, e Te Ata, kei te whakatūria e tātou he, he hui whakanui, ne, whakanui. E rua hoki nā pire i tutuki i a koutou, mm. ne? Te, te rua kēnana statutory pardon, no te tua iwa o Hepetema, rua mano te kaumāwhitu, He aha te, he aha ki a koe te tino nako o tēnei hui a koutou a tātou? Ā. Ā,
koinei i pēa e pai te pātai e tae, e engari, ā, kia hoki atu ki tō, koinei tētahi hīkoi i pēa e nākainuitia ana, e nākainuitia ana. Engari ko te nuiina, ko te nuiina kē o tātou, Kāre noho i tahuri ki te whai haere. Aha. I, i te ia pea o, o tēnei hīkoi a, a, a te karaua nei. Nō nāi atu nu nei, a, kua, kua koi mai nā taru. Ah. Tika hoki. Uh, kua, kua, kua tahuri te, te, te tīmata mai ki te tiro tiro. Ah. Uh, kua kī mai, i e tahi tunu o tātou, kore rawa kē rātou i mōhio te whānui tana. Ko nā whakawhiu pea ki nei tō tātou korau. Ah. Nā tēnei kē, nā te rōpū o nā toina. Ah. Uh, ai haraira, me nā uri o maunga puhatu i whakaoho tērā. Ah. Ka hoki anō waku, whaka, waku mahara ki tēnei pakeke kuia o tātou, ki a Kirituia. Ah. Ah, Kirituia, koe nei hoki te hoarana tira o Richard. Ah. Nāna, i whakatumatuma te hapu o ah. Omanga Poai. Ah. E, e ki ana e a tina oho mai tātou ki te rana hau he hua ki a tika nā he i tau ki nei ko tātou karaiwa. Mm. Mai a rāua ko Richard ka tīmata ka oho ake. Ai. Ka oho pia tā rāua whakakao haere. E karekau i, i, i, i māmā tēnei hīkoi i a rāua. I āhua pahure te e hia tau mm. i, i mua te ohohana, mm. te ohohana o te katoa. E nare kua tai mai tātou ki tēn, i ēnei rā i aia nei. E whakanuia ana te karaua nei, engari e whakanuia ana ina, i, i, i nā kaupapa tonu kua arohia mai e ah. te karauna. Ai. Koina pea tētahi o nā, nā ah. pātai nui. Ah. I arohia e te karauna i nā kau nui ai ko nā ah. kai ārahi ah. i te kaupapa nei. Ko tētahi tonu pea e tae i uaua kēka ka tam, tau mai, te nā kau tau maha, te wairua tau maha, ah, e tira to i tō mātou rōpū. Tira. Pēnā he paku te āhua tau maha o nā whakaaro o tētahi, ah, ko, ko whakaratahia, ah. kāri whakakinohia ah. ki te kino, ki te ah. kino. Ah. Ah, i whakautu kēhia nā kino, ki, ki te aroha. Ah. Ana koe i nei te tauhana o tēnei karana pea o tātau ki te whakahuihui mai i natu nei nā rā tata tonu nei ki a mm. tāua, ki roto o tiwa pō, ki roto i a te waimana. Ah. Ka kū, e, e rata ki a hau tēnā. Mm. Koe nei te tahi mea pea, koe nei pea taku whakapakeke tana tia mai ki te rapu ke i ēnei āhua kua tau mai ki ngai a tātou te wāhana tuatahi o, o te kawehana o tēnei hīkoi yeah. o te statutory pardon. Koinei tonu pea te taho nā mea i ahua tahuri atu mātou ki te whakaruno anō ki nā whakatau a ki um, ane a tēnei porofita nei mm. a te mm. kōti. E ki anai a ma te ture anō, Ai. te ture haiaki. A, ka whaia atu e mm. mātou, koira tonu te, te huarahi. Kore rawa i tahuri mai a ka whaka, ka whakatikahia atu pea ki te ture ma te tikana. Ai, ai. A, i, i, i wahutia te tikana ki te taha. A, ma te ture anu, te ture hai aki. Koe ira pea, te tahi e tai o nā mea i, i, i tai ai nā tōina ki tērā. ki tērā taumata. A otirā, ko te tuāruatanga o te hainatanga o te kāwana Tiana rā e i te, i te haina tuārua ki roto i a Maunga Pōhatu i te 20 mā tahi o Tīhema o tērā tau, a, ka whakaarotia pea kia kawea mai tērā ki te 21 o tēnei tau, engari i whakaarohia tātou ā ka hīkina nei nā raruraru nā nā taumahatana i pā mai ki nei ā tātou. Āna i whakahuahia ake nei koe a te 27 o tērā tau, ā, kua tau tērā rā. Engari ko te whakanui i a tātou me te koroua nei, ā, ana, kei ngā wiki tata tonu nei ki a tātou. Mm. Ā, koe rā, mm. ka, nā, whakautu ki tērā e tai.
Kei te tino tika kē tō kōrero, taku kuhutana atu ki roto i a koutou. Ē, kāre pea i pau te wā poto nei ka kitea te au i te nākau i te wairua. Ē, e tiki rau o te iwi e, nā, nā kaiārahi o nā toena o nā tamariki a Iharaira, nē. Karekau pukā, karekau takahia, kāre ki whakarērea atu te mea, whakakorea atu te mea, nē. Koira hoki tētahi āhuatanga e Ka kuhu atu ana te tangata, ka heri atu i ōna pokena whakaaro, ā, kua, kua whakakāhorehia, nē. Kua whakakāhorea. Karekau tērā wairua i roto i nā toena o nā tamariki a Iharaira. Nā, ko te hui e tū nei e, e te ata, te 27 o Huitanguru, Pēpuere 2021. Kei te tū ki Tuapou Te Auhou Marae, nē. Na kai reira hoki te marae o te koroua ra ne tana whare kai te kai te taha a Maui ne. Ana ka ka tapai ai e tana whare te tipuna whare kai reira ko te Aohou ne. Ana e kite nei tatou ko te kaupapa o tenei whakahuihui rua Kēnana Symposium he whakanui whakaharakoa i te tutukitana o nā pire e rua whakapahā, ne? Tuatahi. Tuarua, kua whakaae mai nā whare taonga o Whakatāne nei, te, te museum, me te papa tongarewa. Kai a rāua tahi e pupuri ana. Nā taonga te korouere. Nā, kei te whakatūria he whakaaturana ki roto i te whare o, o Te Auhou. Te taha, te taraiti o te whare, kei te takoto katoa nā taonga ki reira. And tua, tua toru o te hui nei, kei te whakarewatia e tātou E whā nā pukapuka, nē. Ā, ka ū ana ko Whare Ongaonga, pukapuka tuatahi, pukapuka tuarua, ā, ko te pukapuka i tuhia e nā waiata Turnbull kei te whai tana kairani, mō te, ā, mō te pire, te pukapuka tuatoru, ko te pukapuka i tuhia e te mokopuna o roto i Te Hiku o Te Ika e hoki mate, Harwood, nē. Te reo o te kākahu, kua tātai, kua tātaritia e ana a Kākahu, Ōna kuia, ō tātou tipuna kuia i noho ki Te Tahi a Te Rua. Ana, ko te pukapuka tuawhā, ana, ko te Te Tangi a te Poropiti, The Prophet's Lament, nē. Ana, kei reira ētahi e hīkoi ana te kaupapa nei. Nā, kia kōrero noa ake au, Ko te koroua nei hoki ko Rua Kēnana, nē, tā te kaupapa o tana hui e whakatūria nei e tātou. E tuatahi, ko te whakaora ake i te taimana, nē. Ana ko te pātai, o nā pātai katoa, kai hea te taimana nei? Kai Mangopōhatu rā, ko Mangopōhatu te taimana. Koirā tētahi o nā kaupapa o te hui nei. Tuarua, nē, ko te e, e, Whakaara ake i te rua kēnana King of Clubs, nā kei te mōhio hoki kōrua, nē, i te, i te whare kāwana o Hīona, kei reira e mau ana, kua peitahia atu te King of Clubs, nē. Ana, ko te mea tuatoru o tēnei hui, te ao hou marae, ā, he whakanui i te whare kāwana o Hīona, nē. Nā e toru wērā kaupapa hāngai ki te rā nei. Nā, ko te kōrero rā mō te, mō te Kīngi Karapu nei e, e, kei roto i wā tātou pukapuka nei e kī ana, na Marua. Ā, ko Te Whiti o Rongomai, ko Tohu Kākahi, ko Tāwhiao, nē, ko Te Kooti Ārikirangi te tūruki. Tae mai ki a Rātana, tae mai hoki ki a Rua Kīnana, i titiro katoa atu rātou i te tokotoru tapu, nē. Te Matua, te Tama, te Wairua Tapu. Ana ki te titiro tātou ki te tohu o te Kīngi Karapu, e Kahi, ka kite koe, te Matua, te Tama, te Wairua Tapu. Ara, nē. Ana, ko te kōrero hoki, Te kōrero tuatoru a te tipuna koroua nei a Kēnana e kī ana, Akohau te māngai kōrero o tō tātou wairua tapu. Akohau te mīhaia. Anā, ka puta. Anā, i roto i tērā rā e koro te ata, ā, ka kōrerotia tātou wērā, wērā kōrero. E, e, e, e, Tikirau, e, e, e, i ahu mai wēnei kōrerohia, arā, arā, i te koko, I te koko i te hamuruti o nā hoa iho me nā hipi. E ē aha ana koe, e? Ō nō koe e meamea haere. Nā, tētahi hoki o nā kōrero i puta i a koe, tiki rau. I a koe e koko ana i te hamuti o te hipi, ka haere atu koe ki raro i te rākau ki te kura o Ruahatokirangi, ka taka mai te aporo, nē? Nā, kia mōhio kōrua tēnei tangata i a Isaac Newton. Ne, kai? Ai, ai, ko Isaac Newton nō Ruatoki. E, hea, hea. I raro nei rā Isaac Newton e noho nei, nei, ko tiki rau. I, raro, i haere hoki e ia, mea pana ia e tana māhita ki haere ki te koko hamuti hipi. Ka noho ki raro i te, te rākau āporo. ka taka mai te, te āporo, nē. Ā, ka pāua te, te māhuna. Anei, pērā anō hoki a Isaac Newton, nē. I raro ia i te rākau e noho ana, ka taka mai te āporo. Nā reira, ka mōhio a ia, ā, he aha rā tēnei āporo i kūmea ai ki raro? Ka tātaritia ia, ka rangahautia ia, ka kitea ia te kōrero e kī nei, Te whakahekeheke o te āporo. Ā. Nā kōrero tuku iho. E, nē hoa mai, e, ea. E, kua ahua, kua ahua kaha rawa tō tātou whakapita mōhio, nē. Ana, kōrua rā, nē. Te pūtake o wā kōrua kōrero ātaahua, ko nā kōrero tuku iho. A hāu nā anō a Isaac Newton. Nē, hāu nā anō a Isaac Newton. Ana, kai te tika rā tā te ata e tiki rau. E noho ana nā koroua rei mangopōhatu. I raro, i te rākau, nē, i te mamaku. Ka taka mai te rau rākau, ā, ka piupiu haere ia. Te tauhana mai ki raro, ka kitea e rātou te oranga tonutanga hei whakaora i ngā kaupapa e pā ana ki a te. E, pēhea te rā whakamārama ki a koe tiki rā, kei te āhua hē noho pea, nē?
E, kia ora e. E, kia ora ki ngā kōrero o te ata. Ā, kei te, kei te noho au, ā, kei te titiro ki te, Anei te, i te kaupapa nei, ā, e pā ana ki a Te Rua. I te tau tahi mano, ā, iwa rau whitu tekau mā toru, ā, ka, ka haere au ki, ki taku tuakana, ki roto o Ruatāhuna. Ka heke māua ki Ōhāua o te Rangi. Ā, ka noho māua i reira, ā, kua kī mai taku tuakana, E hoa, ā, kei te hara mai tētahi koroua, ā, nei a, a, a, a, te, a te rāhoroi nei, ā, ka hare mai a ia ki te poka ā, i taku hōiho tāriana kai konei. Ka whakaaro au, e kare. kai kōrero poka hoi hoki e taku. taku. Poka, poka raho tāu. Ah, ah, mm. poka raho hoi. Ai, ai, ai. Ha, ka mea, ha, ha. Ah, kai te puta atau ki waho, ki waho, ki rua tāhau na ko koe ai noho mai. Ah, ka noho au te tatari atu te korouan. E ka re noho i te aro i au ko wai te korouan. ah, kia, kia, kia puta ke mai, muria ke o hāu. ah, kua ki tau, hare mana te hoi. Ah, Ah, ana. Kare tonu au tino mohio ki tana, ki tana ingo. Enari, ah, kia, kia, kia mahi ke māua i te hoi hone. Aka, ah, ka mea mai ki au, e hoa, ka ia te hoi hoi i wai hoke nei tō tuakana. Ah, ana kai kura, hare ki te tiki. Ah, ka hiria māu te hoi hora. Ā, kua, kua whāwhā haere te koroua. Ka titiro au, e hea, e kare. Ka pēhea rā te mea te koroua nei. E kare noa i roa, ā, kua kapo te taura ki te waewae o muri. Kua, kua, kua heri ake ki te kakī. Ā, kua kū mea ake. E, kotahi atu te pore ki raro. Kua kūwhera mai, ā, kua puta tonu mai waua natira. Ā, ā, kua puta te, kua puta te naihia te korou. Ā, kua poka i te hōiho. Ana, he mea, he mea hou hoki tērā ki a. E, ka, ka rehau kau ki te, i, i rua atu ki wērā mai. Ki a haere tonu au ki ara, ki, ki, ki, ki rua tāhuna ki Ōhāua, ka kite au e mai ana e te koroua. Ā, ana kua mea mai ki a, Ā, ana kei te pupuri au i te hōihora. Ana, ka, ka tahi, ka, ka kiri wetiweti i te hōiho. E hoa, kua puta ai ētahi whana mea nei. Kua mea mai te koroua rā ki a au, e hoa, ki a māu e hoa, kua i whara i a koe au, i tērā kupu noho kua i whara i a koe au, ē, me, me te tērā nāni hoki te pupuri i te, i te hōihora. Ā, ki a māu, ki a māu. Ā, ka, ka mutu. Ekare ko te kanako, kua uru mai rā hoki taua mataku. taua mataku rā, te kai, nā wai kī mai, koe, ka whara i a koe au, i tērā kupu nō, ka whara i a koe au, e, me pupuri rā hoki mō te mate tonu atu. Ā, ka mutu. Ā, kua ara mai te hōihora, ā, kua mea mai te koroua rā. Ā. Ana, ka wai tukuna kia noho. Ka wai te hoi hone tukuna kia noho me whakahī koi koi haere tonu kia noho. Ai tērā wā hoki ka haere noho i te aro ia, kai te haere noho nei nā tohu tohu a te koroua rā. Ana ko Mahue te koroua e kōrero ake nei aha. Ana, i reira tonu, ana, kāre hoki au moho Kei hea maunga pōhatu. Ana nō taua te kīhana mai, heke mai a ia i reira. Ā, ka kōrero, ka kōrero mai taku tuakana, koinei pea tētahi koroua he māmā noho ki te rutu i tēnei mea te kararehe, te tia. Ka i a ia pea tētahi mea e pupuri ana kai te koroua, e rua te kau mā iwa a Nātia i rutua mai e ia, mai maua pōhatu kia tau mai ki Ōhāu. Ana māu e whakaaro, e kare, ka whakaaro au, e kare, he aha kē rā tēnei momo koroua? Engari nō muri kē, ā, ka kite au, te tamariki tonu te koroua rā, ka noho ki te whāngai wana tāina. Ā, koirā, Koirā taku, taku, taku, taku tūtakihana ki tērā koroua, ā, kia mahue. Ā, i whai mai muri mai i nā, i nā rā whakanui i Ōhāua, ā, ka kite au te koroua nei e hanga pare ana, ma te kahikatea. E kare, titiro au, Ū, he maha te pūkena ki tēnei korohu. Ā, ka whakaaro au, he, he rawe kē ōna tohunga ki roto o Maungapōhatu ki te, ki te whāngai i nā mea nei ki te koroua. Ā, koirā ka, kai te, koirā noho taku hokina mahara i a kōrua e kōrero ake nei, ā, kai te hoki ake au te koroua rā, kia mahue. Ā, ana, muri mai i tērā, ka tino mōhio au ki te koroua rā. Ā, kore ia i, i, i taka i roto i aku whakaaro. Nā, ko te koroua e kōrero mai nā koe, nē rā, nē a ata. Koinā tētahi o nā tino koroua i takoto i a ia nā kōrero i te tau 2003 i te haramaitana o te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi ki Mangapōhatu. Nāna nā kōrero nui o te, o te whakamārama ki te Karauna mō nā hekena kōrero e kōrerotia nei e tātou, nē. Nō reira, i roto i ēnei āhuatanga e te iwi, ā, kua kī mai tā tātou tangata whakahaere akai, ā, kua, kua pau te wā ki a tātou. Engari, e kōrua rā, e nui atu nā pukena, nā tauira, nā ahurewa whakaaro kua puta i a kōrua i roto i tēnei wā poto noho nei. Whakapaipai kē nā kōrero, ēkahi, me pōhiri anō e tāua nā tokorua nei kia hoki mai, nē. E, nā te mea hoki, he, i kōrero rā tātou he pūkōrero. Ka mutu he tāngata i kite i rongo i te kōrero. Ā, ana koinei te kōrero, nā te pai o wā kōrua, ā, kōrero i tēnei rā, he maramara kai tā mātou, tā, tā te, nā kaimahi o, o Awanuiārani, he pai tonu, ka hoki tātou e utu. Me haere atu tātou ki reira ki te tina. Mēnā koe wātea e kahi, a ko koe heri mai nā wāhine ātaahua nei. Ka hē katoa nā kai o Awanuiārani, e māpu koroua Māori weriweri kai te haramai. E te iwi, me whakamihi, ki ēnei tokorua koroua, kua haramai ki te ruirui mai i te taumata kōrero o nā mea i kite, o nā mea i rongo rāua. E kare mā, tēnā rā kōrua katoa, ā, tēnā rā kōrua, mō ā kōrua kōrero katoa, e kahi, koirā te tangata hei whakahaere i wā tātau maramara taputapu nei. Kāti ake rā ēnei kōrero, ā, tēnā tātau katoa.